Wudongo mo i taun ni eni. Anyway, tin atye ki lok adek keken. Adi adek keken. Namba acel, aneno lis moni tye ka wire ni opic pa Prime Minister okati ki nying dul ma omyero gimi itgi cente. Man me mobile money. Dong. agwero dul okene-nio weng, tye dul acel ma pe aniang iye, dul pa luwer, dul pa lugoro, dul pa mege, jo muteggi ki nganga bodabodagi, meno jo ma agwero dulgi. Dul ma dong pe dong agwero en aye dul pa jo macego nying gukati iye, nen we. ni wan jo maboco-ni dong pe gibiminiwa kony, gibimiyo kony bot jo macego. Dong an atye ka penyo ni jo macego-ni ngo ma dong orem ma oweko gin dong omyero onong kony-nyi? Lapeny tye kenyo dong MP ma mega. mino nene itingo lokki ocwalo peny gamente bene MP ma mega cwal dwona dong dul ma pe awinyo nyingi en aye dul ma nene gukok ki gulu guwaci ni gin otime gulu ki lira ma gin waye ni gin dong ticgi ma gin dong ginongo iye kas tic me woo man me wang bam-mi, nyingi pe okat iye. Ka pe ludito gwokke, ci nying ludito dok etuc ba, an akwiliwu akwila joni eno ni nyingi pe okati ni pe gubinongo mobile money. Dong laceng ca bene, meno dong lok namba aryo, laceng ca an akatti atito ka maleng ni myero dong wati ki kare-ni eni bene me ciko cik. Kite acwali waco ni cuko gang tye tim caro caro mogo ma myero onene ni kicoko woko wek pe dong obed ka nywone dong tim eni papat me acel ma dano dong okati bene ki iye en aye kodi tim moni me bedo ka lunyo kori ka icito welo. In icito welo gang pa lawoti, lawoti tye ki dakone, tye ki lutinne, kira dong piny lyet nining? Bed ki carini-ni. Pe iluny kori lapokki pe onen i gang pa lawoti. Giko. Polle timme nongo dano dong ocamo ba. Ah, pe awinyo pinga dong lyet arac. Pinga lyet ci dong iluny kori ki nga? Giko. Tim car car namaryo. Jo moni en na bedo ka mato cup poko amata ni dek ki kelo inyim dano manok anok nongo otingo olongo longo longo longo rap dong aracce loyo bad jo eni aye oye um guyuk en oyuk koko ayuka ni nongo olel ni rye ka en olel ni rye ka dong ka dong omato ngwen. dano ngok dong cut. Ogik tim mine ni tim mine tim me car car mada. Lemo cwiny dano. Tu lukene ba luke be put ki cam. Hmm? Tim car car mukene. En aye lok me bedo ka wuku dogi ma pud dano tye ka cam. Inunu ni mato piyo wuku wuku wuku wuku dano pud gwote ka cam wuku wuku wuku twa. In imito tim dano nining mo? Imito tim dano nining? In oyengo ci mat pi ci mung wuk dogi ni dong nge ot kaca. Iwuku dogi dog dek ki dano ni. Dong rac ka dong tino chamo bo. Wang ko ye wang wang oneno. Ah. Aolu twa. Dong dul nama jo tim char char me nama ngwen. En aye wun jo moni en aye wun wucito ka layo cagare-ni. Timme ni wucito ka lwoko cito wulayo eka cagare. Wun ngwec cagare nu kem kem mo ma ka dong in imedo ki juto akwin pe dong bene itwero wa lwoko iye. Kono ijwar ki jik, kono ijwar ki ngo. Ngwec lac kem kem mo dok ngwec lac rii mwaki miya. Wutim ni dano ber ka dong in icito ka tingo pii me cito ka lwok ngako kong. pe tye ot lwok mo an dok aneno coronne doki kilo adek ot lwokke doki kilo apar coron ki ot lwok jwi bedo giten atena omego ki lamego in nongo kiyubo kumeno pingo kiyubo kumeno wek in ki dit wini ko icit ipyel loko ila woko ka idwogo ilwokke.

Kong nongo wamedde ki gwokke ki two. Two woto ka in iwoto, ka ibedo mot two peke. Iwinyo? Lubwolo moni en an akwano lok ki pe amito alok iye pudi, pud amito aniang tere maber, awinyo jo miya bot ma gitucogi ki yat ma pe tere ma pe niango dano. Ma eni man luneko ba, ma meno oyab wanga i kom jo neni. Lok apol pe obed maber ka adiki maca dok awiro awira ingeyo gini naka yam abedo ka tic i kine kaca i agago kaca tye kabedo mo gilwongo ni kiloko gitiyo abedo awire kunu ka tic dong ka ibedo imito ka boko lok keken pe ibedo ka tic ci coroni pong ko ka oneno aling nongo atye ka gwero kas kuman ba obed i Rwot Lubanga ogwokwu apwoyo.